U sinjuri nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U għal din il-ġimgħa u anke għall-ġimgħa d-dieħla mhux ħa nagħmlu t-triq imma ħa nkunu qed nagħmlu is-San Pawl Special! Fil-fatt li ħa nagħmlu sinjuri ħa nduru postijiet differenti li allegatament għandhom x'jaqsmu ma' San Pawl. Ħafna mill-informazzjoni inġiebet mill-Atti tal-Appostli u mbagħad maż-żmien bdew jipprovaw jaraw Skont il-kliem li hemm liema kien il-post. Imma hemm affarijiet oħra li huma tradizzjoni imma li hu fatt u żgur illi il-fatt li San Pawl ġie Malta b'xi mod affettwa l-andament ta' dawn il-gżejjer, mhux hekk? Bdejna minn Triq it-Turisti. Ma nafux hekk eżattament San Pawl kienx hawnhekk f'din it-triq. Imma Imma, bħalma jagħmlu l-Maltin li jieħdu ħsieb it-turisti llum il-ġurnata, dak iż-żmien, meta San Pawl b'xi mod jew ieħor ġie Malta, tajjeb, il-Maltin, missirijietna, ħadu ħsiebu, bħalma llum il-ġurnata nieħdu ħsieb it-turist. Ejja nibdew. U jgħidu li l-istorja ta' San Pawl propjament tibda bis-saħħa ta' dawk il-gżejjer ta' faċċata. Għaliex San Pawl nnawfraga f'pajjiżna 60 sena wara Kristu. fi triqtu lejn Ruma, u fil-fatt kien deherlu l-anġlu tal-Mulej u kien qallu jeħtieġ li taħbat ma' gżira, però ħadd mhu ħa jiġrilu xejn. U allura nafu li l-intenzjoni tal-kbir kienet li jibgħat lil San Pawl hawn Malta, kien kollox pjanat. Meta l-baħrin raw l-art ma għarfuhiex u ddeċidew li jwaddbu l-ġifen fuq xtajta li kien hemm. U x'aktarx Diġ tajtha, kienet xi mkien hawnhekk, fix-Xemxija. Imma ħbatna ma' sikka bejn żewġ kurrenti li jista' jkun li hija din is-sikka ta' xi mkien lil hawn, jiġifieri s-sikka magħrufa bħala tal-Għażżenin. Hawnhekk, Sander, qattajt l-isbaħ sjuf ta' ħajti. Tajjeb, huma l-Għażżenin. Proprja, mhux Għażżenin, Għażżilin. Għażeli. Jew tħallas salejn, xi ħaġa. Insomma, jaħan komplu bis-San Pawl Special. U meta nżidna l-art, in-nies li kien hemm hemmhekk ħadu ħsiebna, konna qed nippreparawh għal cruise liners. Jista' jkun. Kien hemm sal-luqa, eh, miegħu? Iva, u jekk tiftakar sew, meta konna morna l-Mellieħa fil-bidu tas-sena, konna għadna, insomma, int kont għad. Ara. Imma qegħdin hawnhekk fejn is-Santwarju Nazzjonali tal-Mellieħa. Fejn hawn ġew issib dan l-affresk illi qed taraw bħalissa fejn għandek il-Madonna qed iżżomm il-Ġesu fida il-leminija. Il-tradizzjoni tgħid illi dan l-affresk kien pinġieħ San Luqa meta kien ma' San Pawl għaw eh, Malta. Imma il-verità hi li dan ix-xogħol huwa tat-seklu 13 Jiġifieri sallu għaw San Pawl ġew ħafna qabel. Kemm jaf xi jgħid, kemm jaf xi jgħid vera mhux għax jien imma. Ajma, imma dik ta' salluqa forsi mhux vera tal-affresk, imma salluqa kien qal xi ħaġa importanti ħafna illi għalkemm kienu barbari xorta waħda ħadu ħsiebhom. Għalina barbari. Eh. eh mhux hekk mela nieħdu ħsiebhom jgħiduna barbari daw. Le, dak għax ma konniex nitkellmu. La Latin U lanqas Grieg, konna nitkellmu bil-Puniku, tajjeb? U ġara li qabdulna ħuġġieġa biex inżommu sħan u minn ġo zkuk ħarġet dil-lifa li gidmitu. Lil San Pawl. U hemmhekk naraw illi l-Maltin, anke missirijietna, kienu jħobbu jgħidu fuq in-nies, għax ara xi bdew jgħidu. Eliża mill-Għarqa, Issa gidmitu lifa, da żgur xi raġel ħażin. U jiena ma naf il-ħadd li qatt miet b'lifa, eh? Insomma hawn lifgħat, eh? Imma qabli dak iż-żmien kien hemm lifgħat iktar velenużi. U mhux talli hekk, talli waqt li bdew jgħirdu minn warajh, ukoll bdew jistennewh jintefa' u jmut. U peress li seħħ dak il-fatt, in-nies bdew jemmnu fih. U x'aktarx, skont it-tradizzjoni, dil-biċċa xogħol ġrat f'dawn l-inħawi, fejn hawn il-knisja ta' San Pawl tal-Ħġejjeġ. Din hija Għajn Rażul. illi skont l-għidut u x-xnigħat u anke jista' jkun li hija vera, San Pawl meta ra l-ġenerożità tan-nies Maltin li kienu jgħixu hawnhekk, ħabbat tliet darbiet mal-art u nieżel l-ilma ġieri gelgul. Ersaq lura issa naħslek, ersaq lura. Xejn, m'għadniex ġenerużi.